Croeso nôl i benod 5 o bodlediad Bod yn Fos arnat ti dy hun, sy'n canolbwyntio ar greu brand. P'un ai dy fod di'n meddwl am gychwyn busnes am y tro cynta, neu fod gen ti syniad ti eisiau ddatblygu, mae'r podlediad yma i chdi. Mari dwi a fyddai'n dy arwain di drwy'r gyfres bymtheg rhan yma fydd yn dy gadw di ar y trywydd iawn ac yn dy helpu di i ddeall a meddwl am yr heriau sy'n codi wrth gychwyn busnes. Rhan o wasanaeth Busnes Cymru y Llywodraeth ydy Syniadau Mawr Cymru. Ei nod ydy codi dyhead a chefnogi entrepreneuriaid ifanc i gyrraedd eu huchelgais mewn busnes. Mae Busnes Cymru, sy'n cael ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, yn cefnogi pobl ifanc drwy ddarparu adnoddau ar-lein, gweithdai sgiliau busnes, a sesiynau un-i-un efo cynghorydd er mwyn troi syniadau'n realiti. I gysylltu efo ni, hoffa a dilyna ni ar Facebook, Twitter ac Instagram. Anfona neges aton ni a fydd un o'r tîm yn cysylltu'n ôl efo chdi. Ffonia'r linell gymorth ar dim 3000 60 3000. Defnyddia Sgwrsio Byw neu Live Chat ar wefan Busnes Cymru, neu e-bostia ni ar bigideas at gov dot wales. Cyn i ni gychwyn, gad i fi dy atgoffa di o be gafodd ei drafod ym mhennod pedwar. Wnaethon ni drafod pa mor bwysig di gwneud gwaith ymchwil mewn i dy farchnad. Mae'n bwysig adnabod pwy di dy gwsmeriaid di, gwrando arnyn nhw a chwrdd â'i anghenion nhw drwy'r amser, dim jyst pan ti'n cychwyn dy fusnes. Da ni gyd yn gwybod pa mor bwysig di creu argraff gynta dda, a di hyn ddim gwahanol ym myd busnes. Mae angen hunaniaeth brand ar bob busnes, dim ots pa mor fach di o. Mae angen i chi sefyll allan. Ella nad wyt ti'n hollol siŵr be'n union ydi brand. Wel, mae'n fwy na jyst enw a logo. Dy frand di fydd personoliaeth a chymeriad dy fusnes di, a dyma fydd pobl yn sbio arno fo cyn penderfynu sut gwmni wyt ti. Os na nei di weithio ar dy frand, dim chdi fydd wrth y llyw o ran creu delwedd ac enw da i'r busnes. Mi fedrith brandio effeithiol dy helpu di i godi ymwybyddiaeth, denu cwsmeriaid, cadw pobl yn driw i dy fusnes di ac annog pobl i argymell dy fusnes di i bobl eraill. Mae'n rhaid i dy frand di apelio at y gynulleidfa ti'n trio'i thargedu, ac mae'n rhaid iddo fo gyfleu'n glir be di dy rinweddau gwerthu unigol di, dy USP di. Mae brand yn dy helpu di i sefyll allan, ac yn dy helpu di i ddod yn enw adnabyddus o fewn dy ardal leol ac o fewn y sector ti'n gweithio yno fo. Trwy dy frand di, fydd pobl yn dy adnabod di. Unwaith fyddi di di creu hunaniaeth brand, gen ti fydd y cyfrifoldeb o wneud yn siŵr bod y busnes yn aros yn driw i'r addewid sy'n cael ei wneud yn y brand. O ran dewis enw ar gyfer dy fusnes di, wyt ti 'di meddwl am pa mor bwysig 'di hyn? Yn aml, mae dewis enw'n hwyl, ond mae 'na rai pethau ti wir angen eu hystyried pan ti'n gwneud hyn. Mae angen iddo fo fod yn hawdd i'w ynganu, yn hawdd i'w sillafu ac yn hawdd i'w gofio. Ond paid â bod ofn mynd nôl at dy wreiddiau chwaith. Mae'n rhaid iddo fo fod yn unigryw. Tsecia-r National Business Register i weld os 'di hwn yn enw ar unrhyw fusnes arall. Mi alla hyn effeithio ar dy enw parth di, sef dy domain name di. A'r e-byst fyddi di'n ei cael hefyd. Ydi'r enw'n dy alluogi di i gael enw parth addas, ac ydi'n bosib i chdi ei ddefnyddio ar y cyfryngau cymdeithasol? Wyt ti wedi meddwl am y manteision o ddefnyddio'r iaith Gymraeg? Mae'n bosib bod angen i'r enw weithio mewn gwlad dramor hefyd, felly ella ei bod hi'n syniad i chdi gyfieithu dy enw ar Google gynta. Plis cofia paid â rhoi cyf na plc wrth dy enw os ti'n unig fasnachwr. Mae 'na lot o fusnesau'n dewis enw sy'n disgrifio'r busnes. Maen nhw'n gwneud hyn er mwyn i wneud hi'n glir be mae'r busnes yn ei gynnig, ac hefyd i'w gwneud hi'n hawdd i bobl ddod o hyd iddyn nhw ar-lein. Pa bynnag frand neu enw ti'n ddewis, cofia ofyn barn dy gwsmeriaid posib, a paid ag anghofio'r cwestiynau ymchwil 'na y siaradon ni amdanyn nhw ym mhennod pedwar. Cyn cloi, dwi'n mynd i sôn am system pedwar cam fydd yn dy helpu di efo datblygu dy frand. Cam 1. Gwna restr o nodweddion ti eisiau cynnwys yn dy frand. Cam 2. Meddylia lle fydd dy frand di'n ymddangos. Mwy na thebyg fydd o i weld ar gardiau busnes, ar bamffledi, ar y wefan, ar y cyfryngau cymdeithasol, yn dy swyddfa, siop neu o lle bynnag ti'n rhedeg dy fusnes, ar ochr dy fan neu hyd yn oed ar wisg staff. Mae brandio effeithiol yn creu cysondeb ac yn cysylltu pob dim nôl i'r busnes. Po fwy o bobl sy'n gweld y brand, gorau oll i dy fusnes di. Cam 3. Gofynna wrth ddylunydd llawrydd dy helpu di i greu logo a hunaniaeth brand. Neu gwna fo dy hun hyd yn oed. Cam pedwar. Gwna'n siŵr fod gan dy fusnes di y llais a'r neges gywir sy'n seiliedig ar nodweddion dy frand di a proffeil dy gwsmeriaid di. Fydd hyn yn sicrhau cysondeb a fydd o help wrth sgwennu negeseuon marchnata effeithiol. Fydd y llais yma'n cael ei gario drwy'r wefan a'r cyfryngau cymdeithasol. Cofia, mae bob dim yn cysylltu nôl efo'i gilydd. Ges i gyfle i ista lawr efo Sioned Owens o Tanya Whitebits Limited i drafod ei hunaniaeth brand hi. Haia Sioned! Helo! Ti'n iawn?
Dwi'n iawn, diolch, sut wyt ti? Dwi'n dda iawn, diolch. Wan, i ddechrau, deuda chydig am dy hun ac am dy fusnes. Oce, so Sioned ydw i. Yym, dwi'n byw jyst tu allan i Pwllheli. Dwi erioed 'di gadael y filltir sgwâr a deud y gwir. Yym, fan 'na ma' 'ngwaith i 'di bod, 'yn nheulu fi, yy fan 'na ma' 'nghalon i. Yym, a dwi 'di datblygu y ffug tân cynta, y cwmni ffug tân cynta Cymraeg. A o'r enw? Tania White Bits. Caru yr enw. Ond os ni'n ôl i'r dechrau, uh, sut gychwynnodd y busnes a'r o le ddath y syniad? Um, so ni'n gweithio llawn amser ar y pryd a ges i wybod bod y pres yn cael ei ariannu gen y cynulliad yn y swydd a swydd yn datblygu chwaraeon oedd o. A dim mae datblygu chwaraeon iechyd a ffitrwydd ac edrych ar ôl dy hun ac edrych yn dda yn dod law yn llaw, dwi'n meddwl. So gyda fi ddiddordeb erioed yn y maes, yn y beauty industry, ond o'n i'n di meddwl amdano fo fel gyrfa. A wedyn ges i wybod bod yr contract o gennyf fi efo'r swydd llawn amser ddim yn barhaol. Ac o'n i'n meddwl, o, am bod fi'n byw yn lle o'n i, a bod na'm llawer o gyfleoedd o ran um, gweithio yn lle fydd o gynnau ddim cymhwyster dysgu. Um, felly, o bod yn athrawes allan ohoni, o gynnau ddim gradd. Um, o gynnau chdi llefydd fatha asta lleol neu busnesau bach i weithio ddyn nhw, ond o'n i'n teimlo bod fi reit limited yn be, lle, be o'n i'n mynd i wneud ran os oedd y swydd yn dod i ben. Felly nes i feddwl am cael beth i ddisgyn yn ôl arno fo tasa'r swydd yn dod i ben. A nes i adnabod nad o'na neb yn yr ardal yn cynnig um, spray tan symudol. A do'n i'n mynd i meddwl amdano fo fel busnes mawr, o'n i jyst i'n meddwl o gaetha fod yn rhywbeth i fi ddisgyn yn ôl os di swydd presennol fi'n dod i ben. A wedyn sa hwnna'n dod â wbath i fewn ran incwm. Ac oedd o'n bres ychwanegol fyd. Um, a wedyn o'n i'n meddwl, ella, swn i jyst yn chwilio am swydd newydd yn y, yn y cyfamser. A sut nath o dyfu wedyn? Um, felly, gyntaf un, gwasanaeth o ddo, dim cynnyrch. Um, so do genna fi'n syniad mawr mawr o'r cychwyn bod fi'n mynd i ddod â brand yn hun allan. Felly nes i wneud cwrs spre tan yn Lerpwl, cwrs diwrnod o ddo. A nes i nôl adra a cychwyn um, adfyrteisio'r busnes yn lleol ac o'n i isio enw catchy i'r busnes a jyst isio enw reit, um, mem- wbeth sa rhywun yn gofio. Enw fi fy hun reit boring, o'n i'n meddwl, so ni'n galw fo'n gwasanaeth spre tan symudol Sioned, oedd o jyst rhy, sa na neb yn cofio hynna. Ac oedd Tania Whitebit yn arfer bod yn catchphrase personol o'n i ddeud anyway, cos o'n i wrth y modd yn ffeg tanio yn y gorffennol efo'n chwaer ac efo'n ffrindiau a falle. Ac oedd o jyst yn rhywbeth oedd o'n i ddeud, um, fel catchphrase rili really. a wedyn dyna lle nath hwnnw ddod ac enw'r gwasanaeth oedd o'n ddechrau felly um, gwasanaeth spray tan symudol tanio white spits oedd o a do na ddim cynnyrch yn y cychwyn un a ar ôl defnyddio cynnyrch gwahanol a teimlo bod fi i'm yn, im yn licio oedd rhain yn nhw'n sticky, rhain yn nhw'n oren, rhain yn nhw'n ddrewllyd Um, o'n i'n licio'r colour guide, ond a lot o bethau o'n i'n feddwl, o, oh, os yswn i'n dod â cynnyrch yn hun allan, swn i'n gwneud hyn, neu swn i'n newid o, neu swn i eisiau hyn a llall. Felly dyna lle ddoth o, fatha mae'r nath y syniad efolfio o y gwasanaeth i ddechrau meddwl am datblygu cynnyrch yn hun. Ac wrth gwrs, oedd yr enw gen i fi'n barod, um, felly nes i tred marcio'r enw Tania Whitebit, a wedyn edrych i fewn i ffeindio rhywun i wneud fformiwla arbennig i fi ac i'r busnes i'r werthu mlaen. Felly oeddach chdi'n rhan mawr yn y broses yna, bod chdi'n gwybod yn union be oeddach chdi'n chwilio amdano fo? O, o'n i'n gwybod ar rhan y cynhwysion, o'n eisiau fo fod yn um, cruelty free, vegan friendly, o'n i'n eisiau paraben fod yna fo, o'n i'n eisiau alcohol, mae alcohol yn sychu'r croen. Um, o'n i'n gwybod o ran y cylygaid bod fi eisiau fo fod fwy golden a dim oren, achos y rein nhw, pan o'ch chdi'n sbreio nhw'n yn y cychwyn, yn reit oren, neu reit goch hefyd. Yym o'n i'm isio fo fod rhy dew chwaith ac o'n i isio fo fod yn water based a dim oil based. So o'n i'n gwybod o ran be o'n i isio roed yno fo ond jyst dim syniad sut oedd cynhyrchu rhywbeth yn hyn. A sut deimlad ydi bod gweld y brand 'ma yn tyfu a tyfu a tyfu? A ty- dwi'n gwybod dwi'n pinishio'n hun go iawn um, bod fi wedi dod mor bell, achos dwi'n meddwl nes i adael ysgol yn teimlo chydig bach fatha bod fi wedi methu. O'n i ddim yn dop y dosbarth yr ysgol, a do'n i ddim yn gweitha chwaith, o'n i jyst yn canol, a pan ti'n canol, ti'n ddim byd rhywsyd. Wedyn nes i adael yr ysgol jyst yn meddwl, oh, bod fi heb lwyddo yn academaidd, Yym, tan o'n i'n y byd gwaith, ac o'n i'n mwynhau byd gwaith, ac o'n i yn llwyddo mewn pethau mwy practical, dwi'n meddwl. Felly, mae meddwl bod fi wedi datblygu brand a mae pobl yn brynu fo ac yn ddefnyddio fo, just, dwi'n dal yn pinsio'n hyn, dwi'n dwi just yn methu coelio'r peth. Pa gyngor sa'ch ti'n rhoi ta i rywun sy'n meddwl dechrau busnes i hun? Os wyt ti'n caru wbath a caru beth ti'n neud ac yn passionate amdano fo, a mi o'n i jyst yn teimlo bod fi'n Dwi'm yn gwybod, o'n i'n anadlu'r busnes rywsut, oedd o jyst yn rhywbeth dyddiol o'n i'n wneud, ac o'n i'n credu ynddo fo o'r dechrau, fel oedd y syniad yn rowlio allan. Ac oedd fy ngŵr i'n deutha fi, 'God, ti'n gwario lot o bres yn fan hyn, ac oedd o'n poeni am yr ochr ariannol, ond o'n i'n gwybod bod y fformiwla'n un da, o'n i'n defnyddio fo'r cleientiaid oedd gennai'n barod. Yym. ac os da chi, os ti'n credu yno fo a ti'n passionate amdano fo, dwi'n meddwl nei di just da, dal ati. So bod chdi'n ffendio beth wyt ti'n rili really caru gwneud sydd yn bwysig. Be ysych chdi'n deud i'r peth anodda di bod? Um, anodda i fi o ran ochr fi o'r busnes oedd unwaith o'n i wedi cynhyrchu yr er brand newydd yma a trio gwerthu fo achos o'na neb wedi clywed amdano fo. A mae gennych chdi elfen o dryst efo, yn enwedig efo tanio, Dio ddim fatha bod chdi'n mynd i brynu handbag lle ti'n gallu gweld bod y handbag yn un coch a bod yna strap hir yna fo. Mae tanio'n wbath sy'n datblygu dros chydig o oriau, a wedyn o' 'na elfen o drust yn gorfod bod gen y cwsmer. A wedyn o gwerthu rwbath o' 'na neb 'di clywed amdano fo, enw oedd 'na neb 'di clywed amdan chwaith, a bod chdi'n gorfod gwitsiad yr oriau iddo fo ddatblygu yn hynod o anodd yn dechrau, a nath o gymryd amser hir i adeiladu ac i ddal ati a jyst peidio gwllwng a dweud y gwir. Um, mae yna adegau lle swn i wedi gallu llichio'r tywel i fewn yn y gorffennol, ond dwi wedi dal i fynd efo fo, a dwi falch bod fi wedi dal ati. Felly credu yn y syniad a peidio rhoi fyny rhoi amser iddo fo bod eisiau ia, amynedd. Ia, ia. O'n i'n gwybod, o'n i'n credu yn efo pryn bynnag, o'n i jyst angen pobl i drio fo. Um, ac unwaith oedden nhw'n trio fo, oedden nhw'n licio fo, ond cael rhywun i drio, ac enwedig cael rhywun i drio brand gwahanol i be maen nhw ddefnyddio'n barod, mae hynna'n ofnadwy anodd. A dyddiau yma, oeddech chdi'n deud, mae pethau fel tod, Instagram ac ati'n helpu wedyn i'r gair fynd o gwmpas, dydy? Yn dim bendant.
Um, yn dechrau, o'n i mond ar Facebook ac o hwnnw fwy ar lefel lleol. Ond ers mynd ar Instagram dwi'n teimlo bod o 'di trawsnewid y busnes, dwi 'di cyrraedd pobl 'swn i byth 'di siarad efo nhw o blaen, yym, a mae o mae o jyst 'di helpu'r busnes yn ofnadwy, yndi. Ydy o'n anodd tynnu'r llinell pan ti'n rhedeg busnes dy hun i gael yr balans 'na rhwng gwaith a bywyd? Neu ti'n meddwl bod o'n help bod chdi'n gallu dewis dy oriau ac yn y blaen, neu...? Um, sa'ch ti'n well chdi ofyn y cwestiwn yna i gwr. Dwi'n teimlo fatha mae yna third wheel yn y brodas um, pan mae gen ti fusnes dy hun a um, dyna di o, mae o, dwi jyst yn teimlo am na fi di'r driving force tyn ôl iddo fo. Um, fedrai'm gwllwn, fedrai'm cael day off, fedrai'm, mae bob diwrnod, mae yna wbath i wneud efo'r busnes a bellach mae'r gŵr jyst i rhoi di fyny efo Tania a mae o'n siarad amdani fatha bod ti'n berson. Um, well, mae'n rhan o hwnna chdi, dydy? Yndi, yndi.

I gysylltu efo ni, hoffa a dilyna ni ar Facebook, Twitter ac Instagram. Anfona neges aton ni a fydd un o'r tîm yn cysylltu'n ôl efo chdi. Ffonia'r linell gymorth ar dim 3000 60 3000. Defnyddia Sgwrsio Byw neu Live Chat ar wefan Busnes Cymru, neu e-bostia ni ar bigideas at gov dot wales.